U ġie stabbilit it-tagħrif kontra Swor Maria Grazia De Grisoni. Sor fil-Monasteru ta' San Ġwann ġewwa Firenze, li ġiet akkużata bil-qtil permezz tal-velenu tal-imsejkna mejta Swor Porzja De Bartolini. Biss, l-Ordni ridet timxi mar-regoli. Dan kien ifisser li jridu jsiru l-investigazzjonijiet u jseħħ il-proċess penali. Illustrissimu Reverendissimu Gran Mastru u membri tal-Venerandu Kunsill. Hawn quddiem għandna akkuża kontra Swor Maria Grazia de Grisoni. Issa nistieden il-Kummissarju li ħaħsib l-indaġni dwar dan il-każ biex jiżvela t-tarif li ħareġ waqt il-kompilazzjoni.

Mill-indaġini li għamilt fil-monasteru u fil-knisja ta' San Giovannino tas-Sorijiet Cavalerese tas-Soċjetà Ġirosolmitana ġewwa l-belt ta' Firenze, preċiżament Via San Gallo, jiena dħalt fid-dettall biex insib, nindaga, U nara b'għajnejja x'wassal għad-delitt tal-Imsejkna Swor Porzja De Bartolini. Ovvjament il-Kunsilliera semgħu bir-reqqa u xtarru dak li beda jgħid il-Kummissarju. Fil-Kunvent tas-Sorijiet hemm numru mdaqqas ta' sorijiet żgħażagħ, oħrajn ta' età avvanzata u oħrajn xjuħ. Jiena tkellimt magħhom biex nara eżattament x'ġara u li ġara kellu konklużjonijiet traġiċi. Hawn ta' min jgħid li ż-żewġ sorijiet kienu ġejjin minn familji magħrufa u ta' importanza. Is-soru li ġiet akkużata bid-delitt, Swor Maria Grazia de Grisoni, kienet tiġi mill-qrib tal-Gran Duka ta' Toskana. filwaqt li Swor Porzja de Bartolini kienet in-neputija tal-Arċisqof il-Monsinjur Onofrio Bartolini dei Medici, li wkoll kien irrakkomanda biex tidħol f'dan il-kunvent. Dan il-każ li kien sar magħruf bħala l-Iskandlu San Giovannini seħħ fl-1583, fis-16 ta' Lulju. Żmien meta l-Kavallieri kienu fl-aqwa tagħhom wara r-rebħa fuq it-Torok fl-assedju tal-1565. U wasalt għall-konklużjoni li qiegħed nissuspetta li l-mejta ġiet avvelenata. U sirt naf ukoll illi Swor Maria Grazia Degrisoni u Swol Porzia De Bartolini,

Iżda hemm dokumentat li l-ħajja fil-kunvent ma kinitx ħajja faċli. Anzi, kienu jużaw l-espressjoni li l-ħajja fil-kunvent setgħet kienet un inferno monakale. Wieħed irid jifhem li l-ħajja ta' soru għal snin twal maqtuwa mid-dinja ta' barra seta' jkollha riżultati koroħ psikoloġikament. U ħafna drabi, it-tfajla tkun daħret soru kontra r-rieda tagħha stess. Barra mill-fatt li numru sew ta' sorijiet maqfula f'kunvent kien iwassal għal sitwazzjonijiet fejn il-komunità riedet titgħallem tidra tgħix flimkien.

Hija natura tal-bniedem li fejn hemm komunità ta' nies jgħixu flimkien. Iktar u iktar nisa maqfula bejnietom. Jimbtu ċertu emozzjonijiet. Ħbiberija jew ejra. Jew anki l-mibeda. Forsi jkun hemm il-favoriti tal-madre u xi superjuri oħra. Waqt li xi sorijiet oħra jiġu ttrattati b'mod differenti. Imbagħad jiġri. Timbet il-mibeda u lejra. Jew anki il-vendetta. U jiena qed naċċenna li Swor Maria Grazia De Grisoni ammettiet il-ħtija tal-qtil ta' Swor Portia De Bartolini. U din l-ammissjoni saret minn jeddha bir-rieda tagħha stess jew taħt tortura. Nirrepeti, Swor Maria Grazia De Grisoni ammettiet il-ħtija tal-qtil ta' Swor Porzia De Bartolini, daqshekk biss nista' ngħid. Ma nistgħux ngħidu jekk ammettietx taħt tortura. L-aktar meta tqis li Swor Maria Grazja kienet ġejja minn familja tant għolja fis-soċjetà. Li hu fiċ-ċertu li dokumentat m'hemm assolutament xejn. Interessanti ngħidu li meta Swor Maria Grazia wettqet dan id-delitt kellha biss 24 sena u l-vittma tagħha kienet wisq akbar minnha. Allura seta' ġara. Moħħ il-Kunsilliera beda jimraħ u jispekula. Setgħet kienet din il-ħbiberija bejn Swor Maria Grazia u Swor Porzia? Biss tibqa' d-domanda, il-għaliex Swor Maria Grazia qatlet lil Swor Porzia? Għira? Ġibda? Ġenn? Ma nafux. Għax kollox indifen mal-istess vittma u mal-istess awtriċi tad-delitt. Bi smuħ il-kunsilliera beda għaddej dak li mhux mistenni. Għaliex qtil ta' soru bil-velenu kien ifisser li hemm raġuni. Imma x'setgħet kienet? Vendetta? Għira? jew tpattija. Il-kunsilliera iktar u iktar ħasbu f'xi ħbiberija li seta' twassal għal għaqda. U l-għaqda fis-solituni ta' kunvent hi sabiħa. Imma l-ħbiberija tista' tinbidel. Jista' jkun li fuq kollox dan kollu kienet sempliċi għira. Iż-żewġ sorijiet kienu ħbieb ħafna. Swor Porzja setgħet kienet t'għajnuna biex twennes lil Swor Marija Grazzja fl-ewwel jiem li daħlet fil-kunvent. Min jaf? Mekku

Tgħid Suor Maria Grazja ma ħaditx gost li Suor Polzia kienet ħabiba ma' sorijiet oħra, u l-iktar ma' xi soru partikolari oħra. Dak kien il-każ? Jista' jkun. Jekk il-każ seħħ ġewwa kunvent Firenze, Suor Maria Grazja ġiet miġjuba Malta għall-proċess. Insibu żewġ noti fil-manuskritt.

Wara li eżaminaw bir-reqqa r-rapporti tal-Kummissarji fuq l-imsemmija proċess, wara l-għadd tal-voti, iddekretaw unimament li tinġabar l-assemblea pubblika permezz tad-daqq tal-qanpiena, kif inhi l-użanza, u li skont it-termini tal-Istatut jittieħdu proċeduri kontra l-imsemmija

Suor Maria Grazia de Grisoni, wara li ġiet imneżża mill-abiti ta' sormu, umiljazzjoni kbira. Ġiet mifruda mill-bqija tal-komunità tas-sorjiet u meqjusa bħala ħaġa imħassra u moqżieża. u fl-aħħar ġiet magħluqa ġewwa ċella għal għomorha. Wara dan kollu ma tistax ma taħsibx. Imma għaliex fadal biss żewġ paragrafi fuq dan il-manuskritt tal-proċess penali ta' qtil ta' Sogħlu? Sar minnu l-verbal miktub tal-proċess penali. U kif nafuh dan kollu? Dak li ġi salvat insibuh f'żewġ noti fil-ktieb Libri Conciliarum. Għalina ndeb il-karta. Huwa żgur li l-Ordni ma riditx li dan il-proċess penali xi darba jinstab u jixxandar u jħassar ir-reputazzjoni tal-istess Ordni, u lanqas tas-Superjuri tal-Kunvent ta' Firenze. Wara kollox dawn is-sorijiet kienu ġejjin minn żewġ familji nobbli. Biss, biex teħles minn dan id-dokument kien ifisser li jrid jitwettaq reat illegali, Allura kif għosfor? Min jaf. Forsi wieħed iħalli l-immaġinazzjoni timraħ u jispekula ftit u jassumi seta ġara. Imma dan huwa biss tħajjil fittizju.